Madekwana a vhuḓi kha Belrani News hu khou tevhela News Gillicott Reports na Mpho Felicia Mudau. Hafha vhatevheli ri vha ri tshi khou vha ḓisela mafhungo oṱhe u itela u ṱohadza mafhungo fhano tshiṱirikini tsha vhembe ri vha ri tshi khou amba nga musina makhado collins tshavhani khathihi na thulamela kha ri thoma u lavhelesa mulandu muhulwane vhukuma une wa vha mulandu wa muhumbulelwa kha mulandu wa bulayo ḽa vho funana ni mbedzi vhane vha ḓivhiwa nga vho a vha pfani eric mundalamo vha miṅwaha ya fuṱhanu iṋa ndi vhane vha khou weswa mulandu wa u vhulaha mufumakadzi wavho vho funana ni patient mbedzi vha miṅwaha ya fuiṋa mbili nga u tou vha thuntsha phanḓa ha gokho ḽa vhathu musi vha kerekeni nga ṅwedzi wa Lambamai ṅwahani wo fhiraho. Hezwi zwoṱhe zwo itea fhaḽa vhuponi ha Makonde nnḓanyana ha ḓorobo ya Ṱhohoyanḓou. Ri tshi amba nga hoyu mulandu, muhumbulelwa vho ḓivhonadza lwo tou thoma Khothe khulwane ya Ṱhohoyanḓou yo dzulaho Waterval fhaḽa vhuponi ha Elim zwino ri tshi lavhelesa ho mulandu vhunga hu lwa thoma muhumbulelwa vha tshi khou ḓivhonadza phanḓa khothe mulandu uyu wo fukiselwa phanḓa u ya kha ḽa raru ḽa lara gidimbili fumbili ṱhanu muhumbulelwa vha nnḓa nga beli ya zwigidi zwa fumbili u pfha uri mulandu uyu wo tshimbilisa hani, kha ri pfe musi vha tshiimiswa tsha Real Man Foundation Vho Itani Calvin Nengudza vha tshi ṱalutshedza. Eh, kha mulandu uḽa une wa khou kwama vho mundalamo eh, wa bulayo u nga zwi khwaṱhisedza uri ṋamusi wo dzhena ngeno high court eh, ṱhohoyanḓou Vaṱerefala sa zwe zwa vha zwo randeliswa zwone fhedzi u nga dovha hafhu wa zwi khwaṱhisedza uri a hu ngo tou vha vhona zwinzhi zwo itiwaho musi i tshi dzhena. Mulandu uyu u mbo ḓi ri fhiriselwa phanḓa u ya kha dzi 3 dza November ṅwaha honoyu wa 2025 uri hafha vhukati vha ḓo vha khou ita dzi ndugiselo dzoṱhe uri vhoṱhe vha kwameaho vhatshutshisi na vhone vha vhe vha tshi khou kona u tshekana zwavhuḓi na mulandu uyu uri wo bva gai kana dokhethe ya yo dzulisa hani. so zwi amba uri ri ḓo ḓi dovha hafhu ra humela khothe nga dzi 3 dza November ṅwaha unoyu wa 2025. Ri dovha hafhu ra bvela phanḓa ngo lavhelesa mulandu wa muhumbulelwa muporofita Vho Sikhubu Phaḓitshedzo Innocent vhane vho ḓivhonadza hafhu phanḓa khothe ya madzhisiṱa wa Thohoyandou vhegeni yo fhiraho. Ri tshi amba ngoho hoyu mulandu ndi mulandu une wo ḓo pfukiselwa phanḓa u ya kha ḽa fumimbili ḽa uno ṅwedzi hune muhumbulelwa u ḓo vha vha tshi khou bvela phanḓa na u ita khumbelo ya beiḽi vhunga vho no ḓi thoma u ita khumbelo ya beiḽi maḓuvha mavhili kha vhege yo fhiraho muhumbulelwa vho sikhubu ndi vhane vha ḓivhea nga muporofita vho murito ndi vhane vha khou hweswa milandu miraru yo tshipa ri tshi amba nga mulandu wo thoma ndi une vha khou humbulela uri vho tshipa musidzanyana wa miṅwaha ya fumi ina nga ḽa ṱahe ḽa ṅwedzi wa fulwana uno ṅwaha fhaḽa kha vhupo ha sibasa Mulandu une u khou tevhela mulandu wa vhuvhili ndi une vha khou humbulela uri vho dzhenisa munwe kha vhudzimu ha mupondwa onoyo muthihi fhaḽa vhuponi ha Sibasa ngeno mulandu wo fhedzisela wa vhuraru ndi hune vha khou humbulela uri vho tshipa musidzana wa miṅwaha ya fumbili nga ḽa fumi ḽa ṅwedzi wa Lambamai uno ṅwaha kha vhupo ha Tswinga zwino muhumbulelwa vha khou lavhelela u dovha hafhu ḓivhonadza phanḓa ha khothe nga ḽa vhuvhili ḽa vhege i ḓaho vho Ṱhomori Agnes U bva fhaḽa kha tshiimiswa tsha TVP, vho bvisela khagala zwi tevhelaho musi vha khothe.
Riṋe sa tshiimiswa tsha TVP ro a ro ḓa fhano Thohoyandou Magistrate Court ro ḓela case heinoni ya ṅwana o tambudzwaho lwa vhudzekani wa 14 years. Case yo dovha hafhu ya postponeliwa dzi 12 Tuesday next week. So riṋe sa tshiimiswa tsha TVEP ri ḓo ḓi dovha hafhu ra vha ri hone nga dzi 12. Muhumbulo muhulwane u u sapota vhathu vhane vha vha vha khou tambudziwa nga nḓila dzo fhambananaho na u tambudziwa ha vhana ngauri tshifhinga tshoṱhe ri vha ri tshi khou amba nga mafhungo a uri vhathu kha vha ṱutshele u tambudza vhana, more especially u tambudziwa lwa vhudzekani, u tambudziwa nga nḓila iṅwe na iṅwe. Riṋe sa TVEP ri ri hai, vhathu kha vha bve khaḽo heḽo fhungo ḽa u tambudza vhana. Zwino nga Ḽavhuvhili Nga dzi 12, riṋe ri ḓo vha ri hone fhano ri tshi khou isa phanḓa na u sapota muṅwe hounoni ṅwana o tambudziwaho lwa vhudzekani. Ndi hone u guma ha Newsweekly Court Reports. Kha ri se phanḓa na u pembelela u fara ha ṅwaha muthihi ha Bellerin News u bva kha nṋe, kha ri dovhe hafhu ri ṱangane tshifhingani tshi ḓaho wa tshi ri, A.

tshifhinga vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606 mulaudzi transport service no place is too far to reach awanga ni a zwi ḓa kha sia ḽa masheleni aha belran brands ndi tshandulo yavho ri vha thusa musi vho anganea lwa shishi kha sia ḽa masheleni ṱhoḓea ndi dzi tevhelaho tshiḽipi tsha muholo tshitatamennde tsha bannga tsha miṅwedzi miraru khophi ya basa na ḽiṅwalo ḽine ḽa sumba hune vha dzula hone a vha ri kwame zwino zwino 083